Yo nɔvi lɔlɔwo mi do gbe na ame sia ame va gbenke ƒe ava la dzi ne enya me eye ne va mɔ dzi jagba ne na subscribe ne subscribe vɔ la ke ma na ma video kple ame nɔvi egbe nu sɔe ɖe ko me ma kɔ da ɖe mɔ dzi vɔ afi ma edzi akpe dada ne yi na subscribe siwo kple ame yiwo le video ma aha miaƒe dedie nɔnɔ le agbenke ƒe ava la dzi le ʋe me Ele veve ɖe. Nu sue yi me be magblɔ eya nye be e menɔ anyi ale be video ɖe va ke ɖe ŋunye. Magblɔ be videoa edo abe two weeks alo kɔsida eve alo ɖeka kple edzi vɔ ye nye ya ya mese videoa ŋkɔ. Vɔ ehiã be makɔ va mɔ dzi ne míaƒe te míabu tame tso ŋu. Ne míakpɔe be ʋe dukɔ me ɖe míatse míate ŋu ada afɔ ma alo ehiã alo mehiã o. Aha eya nye be. Mía tɔ yiwo le South Africa, eɖewo le Nigeria, eɖewo le Nepal kple India ƒete. Ame ɖewo va kpɔe be edze be nyɔnu ne ɖe ŋutsu woame eve kple dzivɔ abe ale yi ŋutsuwo tse woate ŋu aɖe. Ne mí ge ɖe mía tɔ Moslem tɔwo dome la, mía kpɔe be woɖe mɔ na wo be, woƒe subɔsubɔ ɖe mɔ na wo be, ne wote ŋu ɖe nyɔnu woame ene faa. Ahan, le mía dekɔnu me ya me be míakpɔe be leke míawɔe mía tsɛ míate ŋu ada afɔ maa? Ɖewohĩa, ne ènye nyɔnu nèkpɔe be enyo be nàde ŋutsu woame eve, etɔ̃ la, nàŋlɔe le kɔmɛntia te ne míase ŋkɔwò. Ele veve ɖe? Ok. Agbea mí be mílé ŋgɔgbeɖeɖe kpɔ. Eka míawɔ eye awɔ ade mía dzi? Eka míawɔ yi akpe ɖe mía ŋu ana ŋgɔgbeɖeɖe mí le agbea me? Ne míkpɔ la, nyɔnuwo sugbɔ wu ŋutsuwo. Eya nye nu gbãtɔ medi be maƒo nu tso eŋu. Le South Africa fifi laa la, wode asi edzi be ɛɛ yewoade ŋutsu woame eve, etɔ̃, ene faa. Hã, wode asi dzi, wolɔ̃ ɖe edzi. Ame aɖewo kpɔe be sigbe xexea me yia enu wu ƒe ya ta wòle yiyim. Míbe technology, míbe míle tsitsi, míbe agbea le ŋgɔgbe yim ta tɔtrɔ no va agbea me. Tɔtrɔ ɖewoe ma. Vɔ menye mekpɔe be menye tɔtrɔ ɖe sia ɖe ana ŋgɔgbe dede mí o. Míkpɔ nyateƒe yi le eme ye anye be nyɔnuwo sugbɔ wu ŋutsuwoe. Eya nye nyateƒe matrɔmatrɔ. Ta ne wònye be nyɔnu ɖeka ava de ŋutsu woame eve, etɔ̃, ene Ne míkpɔe be leke agbee anɔ, generally nyateƒe ɖeka ye ya me be magblɔ. Ne enye nyɔnu ye madzɔ dzi na wò, ya ŋlɔe le comment ya te. Aha. Ne womaŋlɔ naneke tse wode asi dzi aa makpɔe be ele eme. Eya nye nu yi medi maƒo nu tso ŋu. Le míaƒe ʋe mea, míawo míkpɔe be eh, me, medze o eye mehiã o be Mia fɔn ko gbe ɖeka ko na mi be agbe ŋu ke. Eh, what we what men can do, women can do better. Ta mia lɔn be nyɔnuwo no de ŋutsuwo. Generally, mia ŋutɔ mi kpɔe ɖa, mi kpɔ kuhi yiwo me mi le ɖa. Eh, nyɔnuwo ƒe agbɔsɔsɔ eya ewɔe be eh, mia tsɔe be prostitution le dɔwo me. Edɔ manɔ anyi prostitution enye enye eh, problem ɖe koŋ. Ahan vɔ eh, ŋutsuwo ƒe agbɔ susu yi, yi le sue eyae wɔe be ame ɖewo va le eh, agbe manɔ. Ne mi kɔ akpa ma kɔ da ɖe ɖe le ʋe me ao mi me mi mi ma da afɔ gbe o, ma da afɔ gbe o. Aha, made afɔ gbe o. Míle tɔtrɔ di le agbe me, vɔ menye be nyɔnu yiwo sugbɔ wu mí. Míagava na be nyɔnuwo no va yi de ŋutsu bu wu ame eve like vɔ eya nye nya yi le dzɔdzɔ fifila le South Africa. Aha, Nigeria ame ɖewo le ewɔ abe ale yi megblɔe le India ame ɖewo tse le ewɔ. Vɔ míbe agbea ne vivi ne le mɔ dzi ekpɔe be ema dzɔ dzi na wò ɖe, wò ya ŋlɔe le commentie te eya ɖeko makɔ va tso mɔwo me. Ahan makɔ va tso mɔ me be ya ele dzɔdzɔm. Agbie ɖe fi fi nɔ do ta agbie ɖe mi le ŋgɔgbe yia eya ta mi le gbɔgblɔ be mia de kɔ nɔ me ya nya nyateƒeɛ le. Eyi wole gbɔgblɔ be freedom and nuka nuka wole yɔyɔ ƒetee wo be eh leke wo yɔnɛ democracy ma wole yɔyɔ ƒetee democracy ele vɔ le Dubai le fi democracy le lo. Enu mi le yɔyɔ be democracy ye le. Eya nye nuka? Ƒo nu na ŋtsɛ maƒo ese ɖewo le yewo bla me ya haɖe woƒe subɔsubɔ ta. Aha, le Dubai le fi. Vɔ like when we say be freedom, freedom le, freedom le. Womate ŋu atso ko amebubu kple ese ɖewo le yewo me kpɔe be esɔsɔ viɖe le ese ma ŋu. Vɔ le nyateƒe me, ne míle gbɔgblɔ be demokrasi nyuie ko míle didi le agbeɛ me ta ne efiawo anɔ teƒe, míaƒe tradition anɔ teƒe, mexɔ se be agbeya tɔgbi ava ŋe me o. Aha! Vɔ ne enye ŋe nyɔnu ekpɔe be edzɔ dzi nam, meŋlɔ le comment ete ne nàde ŋutsu woame eve hele ŋeŋe ɖe. Ok, eh, nu evelia yi medi be magaƒo nu tso ya nye tso Tuni Jonas ŋu. Mekpɔ be ame sia ame comment menɔ YouTube eh, Facebook dzi meva nɔ amewo kpɔm amewo le comment wo ŋlɔ lo da do ɖa. Eh, Tuni Jonas ebe ɖe ne eduɔ me tɔwo gbe be yewo ma dzra doɔ me do ɖe ya fire wɛ. Wo lɔ melɔ ya fire wɛ. Ahã, mese ame ɖe ƒo nu tso ewɔ abe ele Tunisia alo ele le Melody TV dzi ale be mese wònɔ gbɔgblɔ be, Tuni Jonas ne ɖeko va le nu ƒo ɖe amewo masee o. Vɔ ne tsɔ dzugbekɔkpe ɖe ŋu ɖe ye anye tukpea. Edzugbe yi wòkɔ le kpekpe ɖe wo ya nye tukpe eya ta wòto ŋu do tome na fiawoe. Eya ta wòto ŋu do fie tome na politicianwoe. Eyi mí le mɔ dzi nyi mela ame ɖeke dzu ya o. Vɔ ne meka ŋkume na ame ɖe ɖe, wòakpɔe be ami asee gɔme be ɖo wòwɔe vɔ̃ eya ta mí le ŋkume ka ne. Megblɔ nya ɖe eya magagblɔe ke be míaƒe dukplɔlawoe. Ne wonyae be ɖevi yi wofɔ fifi la ye nu ko mí kɔ le egblɔ Mekpɔ le Boko Haram ƒe tame bu enu ya ko mi kɔ le gblɔ. Ne tɔtrɔ ɖe le edze be no trɔe ɖeo no trɔe with immediate effect. Eya nyateƒe matrɔ matrɔe because maga gblɔe ke ne if persuasion fails force ava. Sigbe wole le agbeame ma. Si gbo le le agbeɛ me ma, mí ame yiwo mí de adegbe mí kpɔ nyateƒe. Ma gblɔ nya ɖe na wòe, ne èva yi tu lã ɖe, gamɔ lée, elã me ku o, vɔ lé ata nɛ, ne èfe kple elã le gbeɛ me le fima, ayi ɖa elã aɖu ɛ, alo elã atso abɔ ade gamɔ me na wòe, enye me, meda, me, me, mede ɛ, ɛ, gbe me va yi, ma va yi kpɔ gbeɖewo gbe ma yi, elã ƒe afɔ ya makpɔ. Efia be ewɔ avu kakakaka be yeanɔ agbe. We want better life in life. Le agbea me, we don't need heaven. Mindi he better life le agbea me. Ta nya yi tuni Jonas le gbɔgbɔ le amewo dzu le yiyi ɖe. Menye me da asi be nenɔ amewo dzu ya o. Vɔ edzigbe yo dzu na ame ɖewo ɖe no xɔe. No trɔ agbea.

Ega ne nɔ le ho ho va aƒe mi be no dzra doa me ɖo we want to respect those ministers who are who are selfless me nye yewo a lɔ ga tso le Ghana me kɔ va yi de account le yovowo de o wa ƒle flat wɛ o ma ga ka vi ɖe kɔ de me na Christo tɔ wɛ be le fima le ga dzɔ na pastor wɛ e nya pastor ne ne e ƒle flat wo le Dubai le fia no me nya o ɖe nye me le gblɔ na wɛ me nya ame vie wɛ o. Aha, agbe ŋke mi be agbea ne vivi. Ne enye nyɔnu ya ne kpɔe be nate ŋu de ŋutsu woame eve etɔ̃ eo ya ŋlɔ le kɔmɛntia te ma se sa ŋlɔ ne ma se e ne le list wo ŋlɔ ko na kɔ ŋkɔ nye kɔ de me sa na kɔ ŋkɔ nye kɔ de list eme se da ɖe ok nɔvi lɔlɔ nye ma ƒo nu didi o nyateƒe nye anyi ma me gbɔ la gbe ŋke ƒe ya va la dzi nɔvi lɔlɔ me ŋa ŋlɔ bo ne va mɔ dzi me nɔ gblɔ da be ne va